Boas bonsi ba bairora noo arenge, nkamanya kore Alice ng'a Clive Ogwora noo arenge, nkamanya korora mpaka omochie okorwana many other aspirants nabo barenge ororo. Now nkamanya goteba ng'a this is our noble idea, first of all ekero nagochorana etimu ya matiang'i nabatebeti ng'a they need to have young and energetic men who can campaign for matiang'i in the Gusii region. Nkamanya korwa an example if they could consider chi aspirants erabe buya. Ase ki ngotebera chi aspirants? Chi aspirants nagochia kobeka chianga chia matiang'i chia Jubilee. Nabo bagotara bakwane chiburi korwa mpaka marogoba. Nabo baganeti bono iga the support of matiangi kobua the incumbent ones because incumbent nimbaro chinga mbaba chibesa. So kere chia aspirants chikwegwa ribaga gose bagocha amo oborento buna keri tari gocha noboidia. Lakini korende ki narenge korigereria abwo naibore tina what is the motive of these people? Nga realize is a very simple thing. Deficit. There is a deficit ba noticeri bono iga ere ase siasa ime ya gusii iga iga yagerete bagochi gokora ki? Gocha amo ba campaign ere matiangi. Kera nabatagerete ababwate the idea ng'a ba campaign Jubilee in the Gusii region, ba promote Matiang'i na barwo kwerwanera ebirogo biabo basoe 2027. Lakini mbare gocha amo koamua ati abakore paka bachore omo chairman Clive Ogwora bosa mpaka egento gete giatogete buna ribaga bagochi goichoria ase etimu ya Matiang'i. Now ase ekero ngoteba ribaga ndiarenge oo the first one. The current MPs tobwate buna bono iga njagere barongo osoire Linda Mwananchi mono kobua ase Matiang'i Clive Kisairo osoire Linda Mwananchi mono kobua ase Matiang'i aya chi MPs echi chibwate mixed language ekero bare ase echannel ya ekegusii totebe ng'a bachire egesa ibagotogia Matiang'i bagosoa the national platform ibagotogia Sifuna bakogenda isiko ya Gusii ibagotogia Sifuna.

There is no way torabe totabwati banto bago campaigner jubilee ene gusii. That's why twaroche chi aspirants echi chigochama. That's the first one. Esababu ende ngoteba ng'a ribaga ndiro neri. There is need to strengthen Jubilee Party gusii. Jubilee Party bono iga ere strong simply because of one thing. Kero omonto amete ng'a Matiang'i nore. Lakini inwe ntoranyora campaigns chigo korwa the ground chia Jubilee ng'a rero tware rigari rinene ria Jubilee rigonchokana Keroka, Marsabit, Kisii County Ogembo, Chasoa, Kisii Town. Ntorarora that. Ntorarora meeting ende yonsi ya Jubilee egokorekana gusii Matiang'i ataiyo. Chi T-shirt chia Mati chia Jubilee twochora riria Matiang'i aro. Chikobi ndiri Matiang'i aro. Branding ndiri Matiang'i aro. Lakini gekogenda onde na chirochio abanto bagotigara gusii ambaye bagokora campaign. So there's need for the Jubilee party to be strengthened. That is why abangwana aba chi aspirants. Bachete together and am very sure they have the blessings chiamatianyi ekere bache ba revive the spirit of jubilee in Yagusii. Gusii tokorigia nere ebwate jubilee. Tobe ntonyora babe mbanyora the MPs chionsi chia Gusii igo matiangi o loseri mono sana. Ase ki? Jubilee teri strong in Mount Kenya buna yarenge.

to be used. Now, egento kende keko kera ngoteba ng'a there's a big gap ase bono iga togokwana eground. Eground mobilization yachirense sana because bono omanyete ekero totegemerete aba MP aba bagosii gose gokora mobilization naende bamanya koimoka barwo, niga na eeri abanto bacha bagokora mobilization ya Jubilee. And even Matiang'i generally. Ngonyora ore chingaki chinde okwana ase street abanto bakore Matiang'i bono ninki agokora? Matiang'i bono naki akira iga? Matiang'i bono chibesa chiamoereire? Amaswali gete amange. Lakini ekero chi aspirant chionsi achia goteba ore omokutano, gichigwaki chi gichigwe gwetogia chiakwanera Matiang'i. Abanto bagotebi ng'a Matiang'i nagokete ki? Nare egasi. So ground mobilization neyamana. Ekero oboka maambia okonyora Simbarati ore Masimba. abanto agokwanera chitusi chiaye chisauti ore mombao oria abanto ba bao bagokwanera kera ase mbabwate amashabiki abo bagotokia kwama kobua jubilee ero ngai ere matiang'i ero ngai are togontebia ng'a simbarati narang'eria abanto mia tano abasere bonsi pi mia mbiri ebe ng'a narue abwo atabwati kura ya omonto mpaka atware kura ya omonto igo bono neganeiri as much as abande bakora ebiabo na matiang'i team yakora ebiabo. Now, esababu ya nagoteba ng'a edeficit nero, it is because as much as matiang'i are ekerogo keria kia igoro, nagento chimpiece chionsi pi chiagosuka chibe ase ensemo yaye. Inchera teiyo, oratebe ng'a nonyore chimpi onye tori ko empower the aspirants. Chi aspirants oiko chibe empowered. Ekogera first of all ntomaete ng'a ngwenda bare nominations. Onye the incumbent igakobua, well and good. Yanyarekana ng'a onye incumbent yabuire, oyo okabere nere naye nge strong. Oba promise Mister Nomination, lakini osoageti o campaign gusii ba campaign ere matiangi. Lakini baise koba dumped bono iga. 2027 ng'ai ogochia kobarusia bao kampeinari? Oroche buna bono iga chimpi chiamoire Litra ring'a chiachiire rinde mwane inche chiatigire matianyi. Ng'ai ogochia korusia abanto bao kampeinari onye chiaspirants nibagochia gotusieka? Nanyora tari nde monga one omogaambe ng'a chiaspirants chi chimpi bono iga chire serious chigoteba ng'a chiabuete matiang'i ataiyo. Bono in 2027 still nabo bakobua matiang'i atageti ki? Atabakonyeti. Eyio ne idea babwate in mind but bono iga siasa it is not the same. Gusii iga iga tigochia koba rahisi especially omonto.

Bosa lazima babwate chi blessings chia matiang'i gochia motwe. Timaeti naki oroche ase comment section, lakini ntebi anga oroche mbanyare batabwati chia chi sitting members of parliament. Nyasae abaseseni mbuya mono sana ase ogofollow Mogwaa Times, make sure that you subscribe. See you next time.